Millet vazife muqaddestir. Millet oğrunda ölmek, şereflerniñ eñ büyügi. Eñ eylisidir, dep aytqan edi Noman Çelebicihan. Ant etkenmen, söz bergenmen millet içün ölmege şiiriniñ müellifi Noman Çelebicihan antını yerine ketirdi. Biñ doquz yüz on sekiz senesi fevral yigirmi üç künü Aqyarda öldürildi. Antı ise milliy marşı olıp, bugün her bir qırımtatarnıñ ögrenecek birinci eserlerindendir. Noman Çelebicihan biñ doquz yüz seksen beş senesi Canköy rayonı Büyük Sınaq köyünde dünyağa keldi. Yerli mektepte, soñra Kezlev medresesinde tasil aldı. İstanbul ve Sankt-Peterburgda oqudı. Biñ doquz yüz sekiz senesi Cafer Sedamet ve başqa qırımtatar yaşlarınen birlikte Qırım talebe cemiyetini teşkil etti. Biñ doquz yüz on yedi senesi mart ayında Qırım müftisi ve soñra Qırım musulman icra komitetiniñ reisi olaraq saylandı.
Noman Çelebici handa işte bu em dünya bilgileri, em diniy bilgiler bir arağa kelgenini ve o, olarnı yahşı sintez etip, yahşı añlağanını ve ayatqa keçirgenini biz köremiz. Çünki onıñ em ileri körüşliligi bar, em de böyle teren bir maneviy yaşayışı bar, Allahqa inançı bar. Biñ doquz yüz on yedi senesi Qurultay başında olğan Noman Çelebiciqan qara devirinden soñ birinci olıp adaletini temsil etken tamğalı kök bayraqnı tikledi. Kendisiniñ ömrünen bizge öyle bir örnek kösterdi ki, ölümge kitti, milletni saqlamaq içün. O zaman bizler bu insanı qatırlayıp da, milletmizi ölümsiz saqlamaq içün bir şeyler yapmasaq, bizler. Bu insanlarğa lâyıqmızmı? İşte men ister edim ki, insanlarımız bugün bunı tüşünsinler. Milletmizi qutarmaqnıñ içün bizlerge bugün az olsa da Noman Çelebicihan kibik insanlarğa yaqınlaşmaq kerek, oşamaq kerek.
Her yıl fevral yigirmi üç künü halqımız Qırım tariqında eñ parlaq yolbaşçılarından olğan Noman Çelebicihannı ana.

Noman Çelebiciqan Qırım yarımadamızda yaşağan milletlerni bir araya ketirmek ve şu türlü renklerde qoqulı çeçekler kibi bir buket yapmağa arz ete edi. Bu ğaye yerine kelmedi. Lâkin o köstergen yol ve maqsatlar qırımtatarlarnı şu muabbetlik ve köterilüvge illâ ketirecektir. Qırım müftisi, siyasiy liderimiz Noman Çelebiciqannıñ adı edebiyatımızda da altın hariflernen yazılğan. Öz şiirlerini o, yaşlıq çağında yazmağa başladı. Noman Çelebiciqan, Allahtan oña berilgen büyük istidat saibi edi. Teren pelsefe ve vatanperverlik Çelebiciqannıñ eserleriniñ hususiyetidir. Bugün elimizde olğan bediy eserlerniñ sayısı ondır. Olardan sekiz eseri bu manzum, yani nazım janrında yazılğan eserlerdir ve eki eseri bu mensür eserler, nesir parçalar. Cafer Seydametniñ Bazı hatıralar kitabında. Yazılğan Nurlu Habirler ikâyesinde daa bir malümat keçe, Numan Çelebican atım degen bir ikâyesi bar eken. Ay yedi tatar yaşları, oqumaylar, degende, Numan Çelebiciqan yaşlarnı oqumağa çağıra, halqnı cahillikten qutarmağa areket ete. Ant etkenmen satırlarınen sadaqatlıqqa davet ete. Diqqatnen baqsaq, yolcu ğaripniñ manası, qarılğaçlar duvasınıñ manası ve bizim gim, amma gim de milliy marşımızda qısqartılğan manasında kösterile, bu yol, maqsat, bayraq, yol, milliy gim. Bu Noman Çelebicihan'ın sözleri ve milliy marş ve milliy bayraq, olar üzülmegen, ayrılmağan bir birlik şekillendir.
Yarın sen de qırılacaq, öleceksin. Ölecek sen, bu cihanğa niçün keldiñ? Noman Çelebicihan her bir insannı ne maqsat ile bu dünyağa kelgenini tüşünmege çağıra, kim olup ve neler becerip edebiylikke qaytacağını unutmamaq kerekligini hatırlata. Sarı tülpan, boyuk mana o serlevasında bar. Demek, insan eñ yüksek dereceni inkişaf olğan, taclanğan, bu altın tacını taşıyan insan. Mına sarı tülpannıñ manası. Numan Çilbiçiqan biñ doquz yüz on üç senesi yazğan Qarılğaç duvası ikâyesi müteqaslar tarafından qırımtatar edebiyatınıñ eñ küçlü eseri olaraq tanıtıla. Meraqlısı şu ki, eser on dört yaşında edim, eñ asaf ayğırlarnı bile üyretici kibi minici edim degen bir satırlarnen başlay ve añlaymız ki, mında müellif özü aqqında da aytıp keçe ve şimdi şübesiz bu avtobiografik, yani Çelebiciyanğa ait olğan bir çizgilerni taşığan bir eserdir.

O Dersin erte ketecegini bile edi. Soñ nefeste tatar dep te öldürildi. Noman Çelebicihannıñ mirası edebiyatşınaslarnıñ tedqiq, talil ve araştırmalarını bekley. Ant etkenmen milliy marşımız yıllar ve seneler kettikçe emiyetini coymay, aksine, yañı nesillerde seslene ve yaşay. Bizlerge ise ulu şehitimizniñ ruhunı añıp, Eserlerini oqup ve küreşmek qala.